Rabazinho di kimenta li tanbê Rabazinho di kimenta ku Fernandi li tanbê É pa es pasa ku boka N sa ta intendi Ki ta mata-m é sô Diós O restu é restu, mon senhor Ami ki ta mata-m é sô Diós Ka ten kasa korda, ka ten y Nen avé bu ten da tiru avês ka ta panha Nen avé bu ten da ku faka ka ta móre Mon senhor, kel individu li N sa ta faze-l. Pa nos tudu Pa nos tudu Pa nos tudu Nos tudu famílias Nos tudu famílias Kel vídiu li ta bai pa nos tudu famílias Nos tudu famílias en jeral Nos vídiu li ta bai pa nos tudu famílias Mosinhu ta N ta xinti un kusa engrasádu bunitu tristi. Nu ta odja un monti irmon ku irma, ku mai ku pai dentu Kau Verdi na ka ten nada. Tudu ta fila ku un panhel, ta deta riba un kama, ta bisti mesmu trus, ta kume na un pratu. Nu ta labanta, nu ta na skola, nu ta laba nos trinku, vinti skuru pa nu poi na bosku dés skuru. Bunitu, mosinhu. Nos tudu nu ta lenbra. A ki ten un festa. N ta bisti ropa di nha irmon, nha irmon ta puxa bóka, má N ta bisti mi, pamodi nu ta kebe na katernada. N ta lenbra nu ta deta riba di un kama, nu ta deta riba di un kama. Bu ta lenbra irma Taxinda ta penta kel otu? Bu ta lenbra nu ta bebe kafé na un pratu, na un, nu ta kume na un pratu kumida? La nos tera ki nu ka ter nada N ta lenbra mi N ta dixi baxu la N ta bistaba lindu mas sela sapatu N ta bistaba xini i kamisa N ta bistaba kel-li N ta bisti N ta ba kontra ku menbru la Santiagu N ta lenbra nos nu ta pistaba kunpanheru sal Nu ta pistaba kunpanheru aros ku sukri Nu ta baba tabérna na kasa Kamilu Nu ta pistaba nu ta bai la na Jinu La txeu furmosu Nu ta pidiba un ki di aros pa noi N da nos fidju pa kume. Ma oxi nu sta dintu txon Europa ki nu sta li nos tudu ku karu ku kasa nu ka ta pape ku kunpanheru anos nos vida é so pape na vida kel otu nen irmon ka ta skapa nen kumadri ka ta skapa nen amigu ka ta skapa é poku é poku é kusa tristi ki no nu kria na ka ten nada oxi di odja nanu mo nu ka ta pape ku kunpanheru. Pamodi nha nu bira Dios. Dios fla ku mon djuda. Mosinhu, ten kusa ki ta da-m kabaku. Ami N ka ten indimigu txeu di ma N ta odja kusa ki ta kontise. N ka oxi N ta ba festa dentu Paris. Nton e tudu rapas ki nu kila na memu rubel, nu troka memu ropa. Ka ta papia kunpanheru. Pamodi dja nu bira bo son. Dja nu bira, dja nu bira xefi di mundu. Bu ta odja irma ku irma, ka ta papia kunpanheru. Irmon ku irmon ki ta pasa ku mi, ka ta fala kunpanheru. Pamodi anos é midjor ki kel otu. Anos é midjor ki kel otu. Nu ta baba skola djuntu, nu ta binha djuntu. Nu ta baba misa ta ben tradinha djuntu. Nu ta ba festa djuntu, nu ta sta na mesmu, nu ta, nu nase na mesmu mai ku pai. Oxi nu ka ta fala ku npanheru. Oxi nu ta djunta ku stranhu ku ta pidi mata-m. Nos nu kira dintu nos, dintu ku npanheru, na mesmu mai ku pai, sais mininu o seti mininu, oitu mininu. Ka te kai luga la nu ta pisa la baxu la, nu ka tene un kaisa o kamisa nu ta pisa la baxu la. Ma oxi nu tene kargu, kasa, nu ka ta papia ku kel algen ki nu, ki nu, ki nu kira. Na ka ten nada ki nu ta staba dintu ku npanheru. Ami N ta fla mundu é injustu. Ta ben tempu ki nem un mai ku fidju ka ta papia mas, sima ki ningen ka sabi modi ki un kuse ki un mai. Ami N ta fadis purgunta, nos tudu ki sta di mosinhu, kuse ki un mai ta fase u ka ta fala ku el? Ku ta skese pa el da-u mama na si petu? Kuse ki un mai ta fase u ki bu ka ta fala ku bu mai? Pamodi e papia na bu vida Nhu sta dintu ropa bu ta da pa dodu Ma un mai kria nhu ta kriadu dintu kabu verde Nhu ta pegadu ta dadu ku po bu ta ten ma di un ma do dia Nhu detadu na kama ma senpri bu brasa un mai Nhos ta lenbra nhos mai ta pui banhera na kabesa ta ba bendi Oxi mai ta ta tudu rebentadu pamodi ka ta para na kasa so sabi di si fidju Oxi djo dja da si fidju tudu Un moi dja sta na ropa ta viaja, ta manda amanti dinheru, ta ta kumpra karu di karu, ta fitxa ku kasa na Kau Verdi, mas ses mai, ses mai ki tras di ki tras di dintu bariga, gosi ka bira mai, mas gosi bira pior indimigu. Mosinhu ke vidu li, na ta fasi el pa nos tudu, mosinhu.
Ami N ta fla mudjeris, é sima nhos xinti dor na kantu nhos ta pari. Má fla-s ma mudjer gosi sta ta gemi, má ki ómis ta glória-s más di ki akis ta pari. Ami N ta fla mosinhu, kuzê ki mai ta fase-m tantu di eradu pa N ka fala ku nha mai pa N ka da ki-l di sukri pa el toma si kafé? Mosinhu, kusa más tristi ki ten na mundu. E pô pasa na riu di nsen, dja bu bebe, dja ba la baxu bu koka na bu koka na bu koka na agu, bu ta ntora ba la baxu sirbi pa otu kume bu propi bu ta bebe bu propi koka. Mosinhu, n ta torna ripiti mosinhu, n ta konta nhos nhos stória ki nu pasa. Ami n ta lenbra n ta detaba mi ku kula ku mi ku kula ku kómi pa riba un kama, kama di pai Armiju. Di padja midju. Kama di panha midju. Xamai kuxinha ku tilata reta riba kama, na ses kama. Nos tudu amigu, nen un pura nu ka ta manda kunpanheru. Nen un bata bera nu ka ta manda kunpanheru pamodi nu tradu ku moral boka. Pamodi no mai krianu ku ruspetu, e mostranu N ora ki N ta ruspeta-m N ta lenbra no di matu N ta meste di kai sa kamisa N ta ba baxu la N ta pista N ta riba la N ta pista Nu ta meste kai luga linha Nu ta ba pista Ki deron nu ta pista Ropa nu ta pista Uniku kusa ki N katxa nu ta pista É so mudjer ki N katxa na nos zona nu ta pista Na kes tenpu inba inbarkason era poku Era poku pesoa ki sta nbarkadu Aki aki ka baba Kabuverdi. Ta txomadu Kimenta, Lele, nha fidju dja txiga Ta xinta ta txora Oxi fidju ta Kauvedu ka ta oja si mai Fidju ta xinta ku stranhu Ta pidi mata si mai Oxi irmon ku irmon ka ta papia Amigus ki nu kria na mesmu rubia Nu troka mesmu ropa ku sapatu Ka ta papia Pamodi nos é ka ser umanu Anos é ku ser. Bu tui algen ta trata ku stranhu, ka ta trata ku si irmon. Bu tui algen ta xinta, ta pâpia mal di si irmon, sima ke ka nase na mésmu mai ku pai. Ki nu kira na ka ten nada. No mai ku nos pai krianu na ka ten nada, krianu na sufrimentu. Oxi el kumesa vense. Ka nu skese di undi ki nu ben. Ka nu skese. Ami N ta mi N ta ba nha féria mi Ami N ta ba nha féria Bu ta oiu algen ta ba féria Ta kóre trás di somada ku praia Si pa si N kre fase nha merda El da kasa nha mai ki N ta fase N ta bai N ta ruba nha fidjus ku nhas amigus Nu ta mata nos porku Nu xinta nu kume sima na kes tenpu ki N ben Kel dia ka ba zoforiâ. É kapaz Zó fala ki N sta na el. Ami N ka ta kau verde pa N kore tras di Somara ku Praia. Mi N ka kume txeu na Praia, Somara ku Praia ka pamodi ma N ka ta di dinheru nau. El da-nu undi ki nha, el da-nu undi ki nha biku sta, el da-nu undi ki nhas amigu sta. N ta, N ta maxe, nu ta mata nos porku, no galinha, nu xinta riba rua, nu xinta, nu kome. Rapasinhu di beba, Klodi beba fase un kusa ki, ke kusa li N ben ku el na petu pa oxi. El bate-m la na kasa. Dia di 15 di agosto e mostranu mo ki nukliar na ka ten nada e sta la kauverdi ami sta di europa e bai e pusi mudjer mata mata un galinha nu xinta nu kumi nu ka kumi nu kamba nu kamba santiagu nu kamba baxu ma nos un monti imigranti ta txia kauverdi pamodi bu teni karu bu teni kasa pamodi yo sta na europa bu teni mua finu Ta bai ta faz so diferensa. Ten kuza ki é más bunitu, ka nu skese di undi ki nu ben. Ka nu skese, ka nu atxa ma nos é midjór ki kel otu. Bu ta odja nos ki ki kria djuntu na mésmu zóna, na mésmu rubera, bisti un mésmu ropa. Nu kria tudu na ka ten nada. Oxi, déntu di ropa, ninhun ka ta fala kunpanheru. Ninhun ka ta fala kunpanheru. Sénpri i ta fla-m kel-li di kel-la, N ka poi-u djoba zof, N ka poi-u djoba ku bon karu, N ka poi-u djoba bunitu pamodi ami N ta papia ki mi N ka ten nada aver ku isu. Ami ta fla, Mosinhus, kusa más bunitu ki ten na mundu, ka nu skese di undi ki nu ben. Nu abrasa nos família. Mosinha, oxi en dia, bu ta, oxi en dia, si nho djobe, nha mai fase anu, má nho djobe kai fidju di, ki mi ta ten sais fidju. Ninhun ka móre, tudu sta ku bida. Nho ba nhos é tistimoña nho ba nhos ta djobe ami é mi xinha xinha ti la konpe kula xamai xamai ben onte so kula ki fika la konverte nho djobe kai kila ki minta un parabens nho pa manda kila nka meste sabe u ta manda u ka manda mi go ta ten otu ta prifiri da omi di otu mudjer ki pada si mai. A mi ta pidi Deus pa abençoan si ma sta li, pa abençoan pa dan nha juiz. Ma mi ntende, a mi ntende nha, nos tudo nu ten nos vício ki nu ta fasi. Ma mi nha mãe ka ta skesi del nãu, nem nha fidju ka ta skesi del. A mi nta kre nos tudo pa nu pui nos mãu na konsiênsia pa nu pensa. Mosinhus, ka nu lenbra di undi ki bu ta oia, bu ta oia, bu ta oia amigus ki nu kria na mesmu zona, ki nu kria la matu, ki nu kria, ki nu kria na mesmu zona. Ka ta fala ku kunpanheru pamodi bo bu ten karu ku kasa, mi N ka tene. Ami ku úniku kusa ki N nase ku el é sô nha Zé, ka diabu ki N nase ku el na kadera. Bo ta ntende? Ami si N ka tene nada basta, N ka, Deus ka ta faze ten un pon di kada dia, N ta da grasas a Deus. É tristi ki bu ta odja nos ku nos nu ta pidi mata kunpanheru. Rimon ku rimon é sô fla-fla, sô fla-fla, sô, é sô pâpia. Ka ta fala ku kunpanheru pamodi bo bu ta. Ami dja n baxa olha pa Aris más di sinku bes, más di dés bes. Ta ten, ta ten kel língua rádu. Nelson, Abo, ben bu, bo, bu irman, bu pai ku mi nha mai, bu pai ku nha pai ku mi bu mai, nos é família. Kazu di família ka bu entra la. Modi bu ta oiá irmon ku irmon? Mosinhu sangi ka ta laba. Ba tenta briga ku un irmon dentu ku un irmon ki ka ta pabia ku el, bo e sin ka ta basadu di tiru. Ma e tristi ku ta kriadu na ka ten nada oxi Deus dja pegau na mon. Nu ta finji ma nos e un odimoni. N ta fla nos tudu ki nos e fidju. Mosinhu nos abrasa nos faxi pa el enkuantu tene vida. Mosinhu nu ruspeta nos kabesa mosinhu. Mosinhu sin ka fasiu nada, kopanha di txon popu. Ota ntende? Si N ka vasinadu ku pai di txon bo pun Nha fika dretu bon sabu pa nha studu Mosinhu, onti ki mi N ta fasi anu N ta torna da-i parabens ki mi N ta ki pun na mundu Ki oji N sta bazofu N ta kume N ta bebe bunitu propi Rapasinhu i anda pa i so un omi na Europa Di di nha zona ki anda pa is ma lo Mas txeu e so niasu di kel jetu Ma i mi ki ten kuipa Ma N ka ten kuipa di ladron N ka ten kuipa di violador N ka ten kuipa di matador N ten kuipa di dador dador ku zeka diabu Nha fika dretu sa va djobe be pa tudu ku ba ngula di.